To anta dhi yude ang'o? Eh, nyaka iket e ler. Of course unang'eyo nyiri miluongo na Amina. Ah ah. Mm -mm. Ineno ka Amina no kende nodhi okawo kete lemo. Ang'o mundu amiya? Dong ing'e ni anada kodwa of course. Mi bado na stay na na masa yangu. No, nyaki kam clear mondo inyisa ni ang'o midhi offer e relationship ni. Ineno, an ok an gachi. Koro ga nani?
Su- su- Subira mwa- Nigi- nigi subi- ng'iya.
Wewe. su- subira m- mwanangu. Eh, kuna rafiki yangu ame- amenitembelea asubuhi mno. Eh.
Bwana jogo mora ni kanisa ni okanyal kadho yoni yoni ma, ma, ma mon manie saloon go kulunga nago kodgi mbaka bwana kwani ang'o ang'o matimre a trend ndi apenji ang'o matimi eh mi idonjo ang'o midonjo ga dala onge ching minya donjo donja dala wa mos

Chung'. Oh, in gi Chung'. Chung' en mok rum.
Cheda en pesa michamo rumo. Oh.
Tango mi mondo ango hey, bwana iwinjo iwinjo news bwana. Eh hey, bwana an machato bwana an aneno kadar bwana. An ing'e nadhi we dak e gweng' ka. Yawa kanye minyalo ya penye nyada kanye mopogore ga hero ka. Nade?
Kwani onge onge kama nyalo nyalo dak mopogore gi dala kae bwana magi tango anyalo dak kata mana USA kata USB kata USC kata USB kata US. Ah, ah, ang'o ma ang'o ma kone dwa dar ne? Yudo tich. Ah, ok mana kaka an on demand. Demand ka ni malo nyaka supply bed mapiny. He. Hey. Magi tang'o makia kwano gi. Otimo nyaka biashara. Wewe.
Nyocha bwana an an nyaka nyocha fwenye ni time na mar mar kendo oseromo. Mm. To nyiri bende dwaro jo dwaro kuonde ma gidhie ka tedo. Nyocha dhi ago nyon ma wacho ni bwana wang'ni koro ka dwa nyonora e sini abachela ma onge gimoro ni Bwana bas. Adwa nyonora muuni. Mane kama mane mane mumi neno ka wan ga osiep kodi. Kik nyako moro wuondi. Kik nyako moro pim wini ya nikeni niya nikeni wadwa ni wadwa dagi ni aneno ka waer waerore manade kare dako nyeo na jako nyeo na simu mane gi wanga dek gini iPhone. Idwa nyako agogo picha gi nyiri moko. Idwa nyako.
Idwa nyako manyiew ni simu. Jomage ok simu kende. Eh. Kwani simu manade simu kaka oyire mjoya mkopa. Sani kadwaro nyako kadwaro nyako mamiyindi. Iwinjo mabiro nyuoma. Mm. Nini wayinde nyako ema tero pesa dalau.
Mm, wainde makelo gikelo dhok. Giwinjo ka sani iluonga ni sing sing wuo nyaseme. An alokora muhindi an an, an sing. But mo mo ema mo ema nyaka imany kech muhindi ma rateng kamae. Mage te biro nyuom dhok adi? Mage biro nyuom kata ka aluf ariyo. Mage. Mage. Mage moko kuom. An ka alokora muhindi sani to nyako madhi kavano muhindi no akwonga jam kode. Ne idum karanga. Swali mimi nikola vile sinisikirila. Lose ni ile skala ya mani nyena penje yango. Pesa namo ku bwana ineno pesa tahero mera. Ineno Indian movies oketo oketo wi bwana. Ineno yunyo ni wayo ucha koro message bwana ne modheri na bwana na adhi alime adhi alime anene kani nyako moro kani dwara kuro ken na ken Kiani dwaro ang'o bwana an? Oyudi ni nyathi kich. Oyudi na nyathi kich moro manyalo dak.
Bwana, ineno kineno kigemoni eh. mano dhogie mapek. Dhoga pek nade?
Pok itero kata nyako dala u. We walo koda mae mae momiyo nyako cha ne yanyi. To kinde mane miyo nyako no yanya we sia makamano endo. An na kwa chips mar 20 tionge go. Dongine mano kwa chips nini? To koro ito ni nyera ngo ka ni senge na onge 20. Domo no kiwinji kizungu nini bayeko yani nongisi ni ande. Bedi ng'at moro bwana. Ana nikisunga somo nyaka giwasunge matendo tendo. Kanye. Sikundu wa.